Aw le, Thiante u, kut suih loh che bai in buk leh phawt mai ang u aw. Vawiin chu beng ti var tu atan theh khawm thlir ho ila, tin lung len hnem atan kum sang hnih pariat bawr vel sms vang lai hunah khan her let leh dawr ang u aw. Sms a bei thlum thei deuh deuh te leh chas ngah fe fe te pawh in awm tih ka hria nia. Aw le, beng ti var tu atan theh khawm pakhatna thlir phawt ang aw. Arpui neikawp. Arpui thenkhat hi nei kawp an ni tih i hria em? A zawng zawng chuan an ni lo. Mahse, arpui thenkhat hian arpa thil leh arnu thil an nei kawp a, arpa in an pawl in, an tui in no an awp keu thei a. Tin, anmahni hian arnu an pawl in chi an thlah thei tho bawk a nih chu. Thekhawm pahnihna, Mizoram a mawi leh a thiante ngaihnatute mi zia zir chianna, aw le, zu hi a ngaihnatute tan chuan tuihal chhuak tu ber a ni hial ta ve ang chu. Zirchianna atanga a lan danin zu in thin ten an ruih em em laia an thu sawi za zela sawm sarih panga te hi an rilru put dan dik tak, chhia leh tha thliar hrang thei tura an thluak an thu nun theih laia an sawi chhuah duh loh teh an ni an ti mauh pek a nih chu. Thekawm pathumna atan chuan ATM atanga pawisa i lak chhuah hian khawvel thiamna sang hmanga i thluak kha suk ziah a ni tih hria em le? Pawisa i lak chhuah dawnah pawisa tam tak inchhiar ri ni awm tak Ngaihthlak nuam ru ang reng tak bawk si hi a lem mai mai a ni tlat. I pawisa a lo chhuak ngei dawn e tia ngaih tha taka i lo khik vur vur theih nana an tih derhna che a ni ania aw. Aw le, Thekhawm palina lama kan kal hmain nun hlui lamah kir leh phawt ang u aw, lung ti leng tlang ang u, lockdown te ni bawk sia. Sms vang lai ka hri tleng dar zam palai kha, ziaktu, KMC. Kum sanghnih pariat atanga kum sanghnih sawm bawr vel kha a ni a, keimahah chuan chaw ei ṭhulh ti ti ṭhak ṭhak khawpa sms ka atzilh lai chu thupuiah lut nghal vut ang aw. Tichuan le nitin maia sikul uniform nena kan inṭam at hnuah sikul kai ip te puar lian pengpawng tak mai kan han ak hnak hnak a, khuaa lum emaw lum lo emaw, Pawisa hauh lova kawrlum ha kum tluan pawl te leh istiri um phak loh kawr ha reng thin te nen kan nitin nun chu phone battery full tang ang mai a hlimna leh thatho na a khat tlat kha a ni a. Ka hman thiam Nokia sixteen hundred ngei mai kha. Tlai dar thum van a ni ta, awih homework ka van hme thei tak. Thiam ve reng pawh tih chen hma in thiante message kual hmasak te te te kha a ngai ta tlat thin a. Kan thutun lah chuan Sadeb ram chang leh a lei tak zia thu a pai mawlh lo ve. I ti tawh em? I thiam em? Chhahna dawn tur hriat sa vek, an la ti bik lo tih hriat reng reng. Beisei ang tak takin chhahna pawh ti lo, ti lo tih hlir a ni. Mahse, message kha a pawimawh hmasa miau sia. Melh taih deuh zawng neih ve tan hun lai a lo ni bawk nen, sms kha a tangkai vet vet hi a ni tawp. Chan a lo ni ta. A tlangpuiin heng lai hun hian retailer ten an nei rem chan lai a lo nih chuan Cheng Sawmliman sms pack kan thun thin a, chutah chuan vui sang ruk message thawn theih a nia, chu chu thla khat a dam thin. A nih loh tak leh a coupon, a number inziahna lai kheu reh ngai ang kha a ni leh tawp mai a ni. Tichuan leh zanah chuan lo melh taih ruk ve te nen kan han in text ta ngei a. Lehkha zirah dar sawm meng thleng thei hauh lo kha dar sawm pahnih hnu lamah pawh nghate rep ang kar. Nu leh pa ten mu tawh rawh a tlai tawh an tih vaih chuan ka ki pet hman thiam practice a hun chiah tihna message lo thleng chu mahni puan puisin laia in bi lu khuh zauh pahin kan han chhiar ta zeuh a chutah lu dah chhuak leh in kan han mut hilh der zawm zat a mahse kan mu hil lo hil hlul lo result hnuaiah kut ding lamin a chhan letna tur kan chhu zat zat a. Bih kher a ngai lo, sibel chawp a ngai lo, ka hman thiam ka ti ka tih tawh kha. Chutiang te reng reng chu vawi sang ruk thawn theihna thla khat dam khan thla chan ve ba ka daih lo, thla khat zawng khawi lama draft message mauh kha kan han uar leh mai mai khawp a, khawi lam val leh la nge ka hre lo, a phan chang deuh tawh te in chhai na ni awm tak, thu thlum tha mi, rose par sen tai te, hlut na ziak hlu zual thiam bik, hmangaih na tui hal leh thluai thlum thiam em em te, Hnawl leh phatsan nat zia a tuartu ai ma tarlang chiang thiam zawk te thu ziak tu em a bik riau tana han forward kual vel te kha nuam ve riau mai hi a nia a hun lai te kha chuan a pawimawh hun te atan tiin chutiang thu thlum fe fe leh run thlak khat tlat te chuan ka draft box a luah khat kur ngei nguai reng a khawi lama ril ber ni awm zia zang hian mahse khang ka message save ho te kha an thlawn lo tih ka hre ve chiang em ai kha zat ka zun phur an awm dan a. In sawi thei mi lo ti lo u la aw. Tin, message chhawn sual palh mawlh kha a ni pawi thui thin chu. A dawng lo tur zawk in an lo dawn palh hlauh chuan delete theih ni tawh hek lo le. Ke ler atanga chhip thlengah zah vanga ṭek chawk chang la a tam. Tin, sms atanga chas nghah ta mah mah. Mahse, chas number one hnena thleng tur number five na ina a lo dawn palh avanga e tawm bawmpuak zui ta te kha ka sawi vek lo mai ang e. Awih aw kan chhang che hraw hruih. Ziep thu a cheng lo, message kha a pawimawh em asin khang lai hunah kha chuan vanduai thlak tak mai a cheng sawmli man sms pek thun tur a lo awm loh chuan cheng thum man coupon card a number kheuh reh ngai ngei mai kha card li kan lei a chu chu pek zali a ni zali zawng engtihna mah a ni law tlai tin sikul banah Lalthiani nen pek thun turin kan kal a tial a awih ka nu vawi zali chauh zawnga tlem lua. Zan dar sawma a zo. Kham lo ru deuh a, in mang tha a ngai fo reng a nih kha. Pek a zo miau alawm. Mut erawh a tui loh phah lem hlei lo va. Hun a kal leh hret a, Awi ka rei, khawbung a la ti ta deuh deuh. Ni khatah phone pakhat atangin message pali chiah thun theih a ni ta. Buai fe fe chu in tam kha aw, in zep su. Bialpa emaw, bialnu emaw ham si tik deuh phei kha chuan an message dawn zat an han chhiar thlap a. A pathumna tura a lehlamin. Ka message hnu hnung ber tur aw duat ka pe ka zo an va tih hlauh chuan Haire Haire in dopuii pathumna a ni tawp engah nge midang message a lo va thawn awt awt ni sawi buai thei a ni lo ka tia message thawn theih zat a tlem tak em avang khan Dir Rial Lova leh Dir Rial Lovi ten kham khawp an thar ta lo Facebook a rawn hluar ve leh chiah bawk nen. Tichuan zawi zawi in SMSSMS stage chu kalsan hret hret in Facebook lamah kan inkhuar ta fer fer hlawm a nih kha maw? Hmelhlai phuk a lo hmuh tel theih zel bawk nen, Facebook chu sms lovers te tan chuan leplang zun e ringawt a. Chumi hnuah a aia awlsam leh hmannuam zawk WhatsApp te a lo chhuak thar leh ta zel a, tunah chuan sms kan hmang uar ta lem lo va, mahse nun hlui suangtuahna rama chenret leh chang chuan khang hun lai khan lung a ti leng nawn fo tawh dawn a nih hi. Aw le, thirtute, sms vang lai hunah khan sawi ve tur in neih ngei ka ring, comments lamah khan rawn tarlang ve rawh u aw. Le, thekhawm pangana ah ka lang aw, a ni leh lo, pali na tur a lawm le. Kan taksa ah kan ngaihthah ber hi eng nge i hria em? A chhanna chu maw, kan hnar hi a ni, darthlalang a i in en za zel a sawm sarih ah khan i hnar kha i en chik ngai lo, han ngaihtuah mah te le. A chhan chu maw, kan thluak hian darthlalang hma a kan din hian kan hnar aia kan mit leh kan hmui a focus nasat zawk vang a ni. A dawtleia kan thlir ho leh tur hi Mizo te thianpa ti mai teh ang. Discovery leh Animal Planet vela kan hmuh ngun em em Man vs Wild host thintu, ram hnuaia a hmuh apir damkhua chhuah nana ei thintu Bear Grylls ngei khan behind the scene lamah chuan ram hnuaia pizza te a lo ei vel ni awm tak a ni. Pangang leh Utawk ai chuan tuia ti zawk in ring ve tho em? Bengte var theh khawm parukna tan chuan i perfume hman man to leh rimtui em em avang khan confit takin khawlaiah hun i lo hmang ve tawh thin em? Mahse, khang perfume rimtui tak tak te an siam lai khan huel e kan tel thin tih i hria em le? Awle, tun ṭawng kan video a tawp kharna tan chuan i nui tlang ang u aw. Korean lem chanthiam che lo zet Lee Tae chuan a taksa nalhna thuruk sawi chhuakin thlaruk chhungin chaw fian thum chiah a ei ṭhin thu a sawi a. Mahse he chaw fian thum hi keini Indian hmeichhia Mizo nula a bikin te ho chuan a al nge a al lo tih pah ah temchinna daih atan chauh heng fian thum hi kan hmang thung a. Aw le, ka video a tawp thleng a min lo thlir sek leh vangin ka lawm lutuk a nia aw lal hmel tha. Chuan video dawt leh ah heta a hmun ngai ah The Black Daisy channel ah in hmukhawm leh theuh ang u aw, ka lawm e.